Аңа якынлашып киләбез сөт, көнлек сөт савымы буенча. Бер сыерга уналты да сигез, унҗиде литр тирәсе тәшкил итә. Ике мең дә унтугызынчы елга Гореев фермасында ике сенаж база төзедек. Летний лагерьда капремонт ясап, малокопровод үткәрдек. Чалмалар өлешендә бер симертү торагы ясалды. Элекке симертү торагын йөз башлы корольлеккә әйләндердек. Таналар җыеп, таналар җыеп, таналар савуны оештырдык. Молокопровод һәм молочный блоклар эшләнде. Хуҗалыкның паркында КАМАЗ карау гаражы юк иде, аны ясап куйдык. Бер МТЗ 82, бер МТЗ уникедә йөгән бер тракторы, бер предпосевной культиватор К 700 гә алынды, бер патерлы комплекс яр шәйсе алдык. Бүгенге көндә безнең 35 килограмның тәэсир итү көчендә ашлама алынып, акчасы түле түләнеп куелды. 300 тонна аммиачной селитры ашламасы аласы бар, сөткә, удобрениегә субсидия килгәч, аларны алып куячакбыз. Ике мең дә егерменче елда, челәнсешчеләргә килгәндә, Чалманрат авылында симертү торагына капремонт ясап, 100 башлык савым сыерларына урын әзерләргә, симертү торагын икенче урынга күчерергә, Шәбездә бер торакны бесперевозной итеп көйләп 200 башлык савым сыер торагы ны әйләндерергә план да тотабыз. Молочный блок һәм ОДС белән савым залы ясап, икенчесе инде тагын безнең хуҗалыкның сушилкабыз юк, быел сушилка төзергә планда. Һәм Чалманаратта ике сенаж траншеясы төзергә. Проблемалар җирлектә юк түгел. Беренчесе инде аның кадрлар җитмәү. Яңа елдан соң бер-бер артлы ике операция сатып безнең зоотехник эштән туктаган иде. Шулай ук төрле сәбәпләр аркасында ветврачсыз калдык. Ике ай ветврачсыз зоотехниксыз эшләүнең ничек авыр икәнен аңлатып торасы юк. Җитмәсә, ферма мөдире дә әтисенә инсульт булып ярты ай әтисен больницада саклады. Ветврач, зоотехник булмагач, аларны эзләп, бөтен районның хуҗалыкларына йөреп, пенсиягә чыккан барлык зоотехник, ветврачлар белән сөйләшеп, эшкә чакырып карадык. Пенсия яшендә эшкә киләм дип торучы юк инде ул. Декретта булган Энҗе дигән кызны чакыртып чыгардык эшкә. Һәм рәхмәт инде Фәйзелгаян абыйга, безнең ветврач. Электән эшләп, ике ел туктап торган иде. Менә. Ун тапкыр барып чакырганнан соң инде ул да рәхмәт, эшкә чыгарга риза булды. Менә эшләп киттек инде. Специалистлар җитмәгәнгә үзебезнең дорожный картаны булдырдык. Моның өчен инде бөтен мәктәптәге укучыларны барлап һәм буш милекләрне авылдагы Барып барлап чыктык. Зоотехник, ветврач, агроном булып укырга баручы булса, техникум, Минзәлә техникумында укучыларга ай саен үзебез өстәмә 6000 сум өстәп торабыз. Югары уку йортына укучы булса инде, аңа 10000 түлибез. Укып бетереп эшкә кайтса, 200 мең сум подъемный акча.

Кече өч бала инде тугызынчы мәктәпне бетереп чыга, менә шуның берсен шофер булырга укырга күндердек инде, берсе менә ветврачка укырга теләк белдерде. Менә шулар белән бергә сөйләшеп, килешеп эшләп карарга тырышабыз. Игорь Львович, Айдар Андарович, сезгә мөрәҗәгать бар инде. Безнең 2018 нче елда ук төзелгән зерноскладны һәм былтыр салган, Гәрәй авылында салган ике сеннозтраншеясен субсидияләү программасына кертеп, безгә шуларның акчаларын юллап кайтарып бирүгә ярдәм итсәгез, диде. Соң кертергә кирәк, Айдар.

Менә җәй көне Алла бирсә иң күп вакытта тугызга чыгырга йөри ул. Һәм икенче елга инде Алла бирсә инде барсы да без теләгәнчә генә булса, исән булсак, икенче елга җәй көне. Син теге торакка куйдыңмы соң хәтер? А?
Теге теге торакка хәтерләп куйдыңмы? Теге йөз башлыкка алтмыш алтмыш башны җыйдым инде, менә тагын кырыкны җыярга кирәк.

Булган акчаңа киләчәктә сиңа оборотка кертеп акча бирә торган гарап кирәк. Дөрес эшләй. Ну синең утракны буш тотуың дөрес түгел. Куй шунда бер йөз башлы гайбәт паналар булса, син якынлашасың аңа. Әйдә тугызга чыгам диде, ишеттегезме? Ди икене. Шунда тугызга чыккач, шуны тотарга кирәк җылбыйны. Вот менә шул турыда уйла син.

Игенчелегнең дә начар түгел, без инде аларны билгеләп үттек. Җыелышта да, сезнең белән очрашуда да, халык белән очрашуда да. Ну, ни, бары син терлекчелек хуҗалыгы булган син. Менә сиңа ун тонна сөт, тугызга быел чыгам диде, киләсе елга унга чыгам диде. Шуңа бөтен халык та өшетте, Аллабирса. Шуңа максат куеп эшләргә кирәк инде аңа. Була, була. Все, давай, ә болар икесен Айдар кертегез, Рөстәмне, Маратны. Все, рәхмәт.